An elo virun enger Stonn ass och den zweete Vol mat Lëtzebuerger um Findel ukomm. Fir eis op der Plaz ass den Christophe Hochet. Jo Christophe, du waars derbäi wéi de Fliger ukomm ass. Wat sinn elo deng Impressiounen?
Jo, gudden Owend Fränk, hei vum Findel hannert eis gesitt der dee Fliger stoen, deen also virun enger décker Stonn hei gelant ass um Findel mat 104 Passagéier dran. A bei mer steet elo den Direkter vun der Luxair, de Gilles Feith. Här Feith, gudden Owend. Wéi zefridde sidd Der, datt elo Äre Fliger hei gelant ass um Findel? Gudden Owend. Also mir sinn natierlech immens houfreg, datt mir als kleng Lëtzebuerger Airline et fäerdeg bruecht hunn, eis Passagéier als mat déi éischt aus der Situatioun do erauszebréngen. Dat war eng titanesk Aktioun. Ech wëll dofir mol als alleréischt mol och dem Ministère des Affaires étrangères, dem Här Bëttel, an dem Ministère vun der Mobilitéit, der Madame Backes villmools Merci soen. Dat war eng Coordination nationale mat deene super Equippen, déi am Ausseministère gehollef hunn an och an der Mobilitéit, fir déi heiten Aktioun wouer ze maachen. D'Luxair hat, géif ech soen, alt bis zu 100 Leit, déi do aktivéiert waren. Et war immens schwéier. Dir kënnt Iech net virstellen, wéi chaotesch datt dat op der Plaz ass an um Fluchhafen. A mir sinn och elo nach, à ce moment ass de Boarding fir den nächste Fluch. Och dat ass extrem komplizéiert. An et gëtt all Dag méi komplizéiert, well de Flughafen zu Muscat total iwwerfuerdert ass. Dofir si mer elo wierklech frou, datt mir et fäerdeg kritt hunn, déi Leit hei erauszebréngen. A mär kënnt dann och eisen Equipage, deen dann déi Volle gemaach huet, heem. An ech kann deenen nëmme felicitéieren. De Laurent Dontéry a seng Ekipp hunn eng excellent Aarbecht gemaach. Wéi fleibeg ass Iwwert dann a kuerzer Zäit eng Ekipp op d'Been ze setzen, Fligere prett ze hunn, fir dann d'Leit sichen ze fueléien? Do sinn quasi all Departementer vun der Luxair involvéiert. Mir hunn e Routing ze maachen, mir hunn eng Risikanalyse ze maachen, mir mussen mir mussen d'Slotte sichen, mir mussen kucken, datt mer déi Leit op der Plaz begleeden. Mir haten kont konstante Kontakt mat quasi alle Clienten iwwer WhatsApp-Gruppen. Eise Guide, d'Vanessa, dat huet eng eng super Aarbecht gemaach fir d'Leit dann och do ze encadréieren. Déi mir haten een ee Grenzpassage deen huet iwwer 16 Stonne gedauert. Also mäin meng Gedanke waren do mat de Leit. Dat ass extrem. Mir haten op dësem Vol hei 7 Bëbeeën an dat ass ee Stress fir déi Leit déi ass phenomenal. D'Leit ware wierklech wierklech wierklech frou wéi se hei ukomm sinn. Mir kruten de Mëtteg bei dem Vol deen och dann gechartert ginn ass do do ass geklappt. Ginn. An do hu se gesot, Vive le Luxembourg, well mir mat déi éischt sinn, déi dann och europäesch Kolleegen hei mat erausgeholl hunn. Deen anere Fluch, dee kënnt dann moar am Laf vum Dag hei nees zu Lëtzebuerg un, oder wéi ass dat? Jo, also ech wëll mech do elo net ze vill prononcéieren. Mir ginn dervun aus, datt dee muer dann hei ukënnt. Dat ass, wéi gesot, extrem komplizéiert. Ech kann Iech och net soen, mat wéi vill Passagéier, well och do hu mer ëmmer erëm Surprisë kritt, well dann de den Check-in esou lues gaang ass, datt mer beemol hu missen d'Dier zoumaachen. Et ass extrem an mir sinn och elo frou. Ech mengen, ech kann et och elo hei soen, Mir wäerten och de Rescht vun der Chaîne elo, soubal mer hei mol e bësse Loft hunn, annuléieren a mir kucken dann am Oktober weider, wéi dat weidergeet mat Dubai. Dat ass elo eng Primeur, dat, mee dat wäert elo esou ginn. Déi Volle bis den drëtte Mee, déi kënnen mer esou net operéieren. D'Situatioun ass net stabil a voilà. Tiptop, Merci fir déi doten Explikatiounen dem Gilles Feith. An den Direkter vun der Luxair huet et scho gesot gehat, d'Leit déi hei ukomm sinn, déi waren natierlech ganz begeeschtert, dass se dann erëm zu Lëtzebuerg ukomm sinn. An hei e puer Reaktioune vu Leit, déi mer konnte froen dozou. Mir sinn immens frou, dass mer konnten zréckkommen an Jo, ech hu guer keng Wierder fir dat, wat mer missten do materliewen an jo, Merci Lëtzebuerg, dass Der eis siche komm sidd. Mer haten d'Hoffnung opginn, dass mer géinge fortkommen. Mer waren zu Dubai an jo, eigentlech sollte mer e Sonnden zréckkommen. A wéi gesot, mir hate wierklech net geduecht, dass et esou schnell géing goen. De Rapatriement huet sech Wonnerbar gemaach! Et war e bëssche laang, mee mer sinn doheem, dat ass d'Haaptsaach. War e bësse schwiereg vun Dubai aus bis an Oman, do hate mer e puer Stonnen am Bus. Dat waren iwwer 10, 12 Stonne wou mer am Bus souzen. Dat war relativ ustrengend, zumools mat klenge Kanner war dat relativ schwiereg. Du konnte mer awer Gott sei Dank an Hurghada am Hotel schlofen an du si mer eben haut erëm zeréck gereest. Dat war elo, si mer eis erëm sécher, elo geet alles erëm gutt.
Begeeschtert Leit also am rtl Mikro, an déi hat mer jo och schonn héieren am Reportage vum Céline Eischen. An och do war jo och schonn d'Yuriko Backes am Interview an och si war den Owend nach eng Kéier hei um Findel, fir dann eben déi Leit, déi 104 Leit hei nees zu Lëtzebuerg ze begréissen. An och si konnte mer virdrunner schonn an Interview huelen an hei dann den Interview mat der Yuriko Backes. Majo Madame Backes, den zweete Fliger endlech elo zréck hei nees zu Lëtzebuerg. Wéi frou sidd der, datt d'Leit erëm zréck konnten op Lëtzebuerg kommen an wéi schwiereg war et d'Leit iwwerhaapt hei-hiner ze kréien? Ech mengen emol haaptsächlech d'Leit sinn immens frou, datt se nees am Land sinn, d'Lëtzebuerger an och EU-Bierger. Se sinn all soulagéiert wierklech, well ech mengen d'Situatioun op der Plaz ass och net evident. Hei si ganz vill Leit op dëser Säit, Affaires étrangères, Transportministère, zesumme mat der Luxair, déi hei wierklech gekuckt hunn, datt dat sollt an de Circonstancen, déi wierklech net evident sinn sur place, esou gutt wéi méiglech iwwert d'Bün goen. Ech mengen, dat ass eis gelongen, wou wierklech, well mer alleguerten zesumme geschafft hunn. Fir d'Leit op der Plaz wor dat mengen ech wierklech stresseg an ech fäerten dass dat lo iwwert déi nächst Deeg och sur place nach méi stresseg gëtt. Mee mir si frou dass mer lo haut zwee Fligeren haten déi konnten déi konnte gutt zeréckkommen an déi jo ëm déi 200 Leit zeréck an eist Land bruecht huet. Wéi vill Effort brauch et dann fir dat doten iwwerhaapt un d'Rullen ze bréngen dass dat dann och sou klappt wéi et lo geklappt huet? Also ech mengen, hei si ganz vill Leit, déi nuechtelaang net geschlof hunn, fir ze kucken, fir dat ze organiséieren, well och sur place permanent Saache sech änneren. D'Situatioun och sécuritaire ännert sech. Dat muss ee permanent adaptéieren. Et huet een net alles ënner Kontroll, mee ech mengen, hei hu ganz vill Leit wierklech hiert Bescht gemat, fir ënnert deene beschte Konditiounen méiglech d'Leit vun Dubai iwwert d'Grenz an den Oman op Muscat ze bréngen. Do woren natierlech jo ganz ganz laang Queue mat Passkontrollen an dann um Flughafen, wou dann zimlech op der Plaz Duercherneen ass, mee wou awer och e Konsul op der Plaz an eis Ambassadrice vun Abu Dhabi eng Hand mat ugepaakt hunn an ouni déi dat Ganzt och wierklech net méiglech gewiescht wär. An erlaabt mer just nach eng leschte Fro an och vläicht déi ze stellen, jo, ganz vill Fräen, déi zesummekommen, wéi kritt een déi elo recuperéiert? Kann een do zu Bréissel do déi EU-Hëllef ufroen? Also mir schwätzen elo hei net vu Fräen, ech wëll hei wierklech schwätze vun engem Invest a Leit, Lëtzebuerger Residenten an och EU-Bierger. Mir sinn hei wierklech an engem solidareschen Effort, wou mer och net-Lëtzebuerger Residenten rapatriéiert hunn. Jo, dat wäert eis eppes kaschten an et gëtt och EU-Mechanismen, mee dat ass eppes, wat mer an enger zweeter Phas wäerte kucken. Dat ass elo net eis éischt Prioritéit. Déi éischt Prioritéit wor wierklech, fir d'Leit gutt, gesond a sécher zeréck op Lëtzebuerg ze bréngen.
Voilà, widderëmmer nach eng Kéier deen éischte Luxair-Fliger den Owend also géint hallwer siwen hei um Findel gelant. Deen nächste Fliger vun der Luxair, dee mécht sech och elo geschwënn op de Wee Direktioun Lëtzebuerg a wäert muer Jo, plus minus am spéide Moien hei zu Lëtzebuerg ukommen a mat dësen Andréck dann hei vum Findel zréck bei dech Fränk an de Journal.
Merci Christophe fir all dës Impressiounen an Emotiounen déi mer héieren hunn.